Manlin chu a lawm lo hle a, staff te chuan lawmin kut ben an lo tum a. Wangkai chuan an boruak in a zir loh em avang chuan mit meiin a lo khap vat a. Hrengran chuan meeting a ti tawp nghal bawk a. Hrengran chu Gu Chuana inah rawn langin Gu Chuana hnenah chuan. Ka lem chan chu eng nge an a tha fu lo maw? a lo ti thawr thawr a. Gujuana chuan, Lem i chang tak na a, i rilru dik tak a ni em lo ang chu maw? tiin a chhang a. Shengran chuan, I mak e mai, ti tura min ti ang chiah chiahin a ni kha ka ti, a lo ti nghal a. Gujuana pawh chuan, Ni e, lem chan i lo thiam hle mai, a ti ve bawk a. Shioning i rawn langin pangpar nen Miss Cheng-i in lam a pan leh a. Miss Chengin kawngkhar a lo hawn sak chuan Hriawningyi chuan ngaihdam dil tura a rawn kal thu hrilhin Mrs Chengyi chuan luh a phal chuang lo va, kawngkhar a kha hnan hmiah a. Beidawng taka let leh in chutih lai tak chuan Guchuan a rawn thleng ve a. Guchuan a hmel a han hmu chu Hriawningyi chu a zak leh hnuhnawh a. Guchuan a nen chuan in zuiin let an tum lai chuan Gu Chuana chuan, Khang pangpar te nen khan ngaihdam dilin i va kal a, ngaihdam dil hian engkim a siam tha lo a nia. Designer tan ngat phei chuan design fel leh tha tak i hmuh tir aia mi rilru hnehna tha a awm lo a nia tiin a fuih ta a. Company lamah hrianingi a rawn lang leh a, a thawhpuite tan, Meko Jinx rawn ken sakin, Ka thil tihsuah siam that leh nan inpuihna ka la mamawh ang. Theih tawp min chhuahpui turin ka beisei che u nia a rawn ti a. A thawhpuite pawh inteh reng mai tiin Hriainengi tan an inpe em em a. Art Gallery sakna hmun turah chuan Hriainengi chu a rawn lang zui a. A hmunah ngei building awmdan leh bang hlui zet mai Mrs Chengin tih chhiat a phal loh chu en turin a han lut chho va. A han thlen chhoh chuan Gu Shuan a hmu hlawl mai a. Shirley hi chuan chu bang hlui tawh tak, naupang kut ziak ni awm taka milem inziak nuai chu Mrs. Cheng-i pasal hnenah zawhfiah a duh thu sawiin thla a la chuai chuai a. Gu Shuan-a chuan chutianga Shirley-i teikual vel chu hmuhnawm tit takin a thlir reng a. An haw dawnah chuan taxi koh an han tum a, signal a awm hauh lo mai. An awmna hmun lah chu khawpui dai femah dai a ni si a. Hriawninggi chuan, Boss, ka phur mai ang che tiin cycle in an inphur haw ta a. Hnung lam atang chuan Guchuana chuan, Min hua em? tiin Hriawninggi chu a va zawt a. Hriawninggi lah chuan enge a sawi a hriat theih loh thu sawiin kawngpuia Speed bumper chu hmu lovin speed pawh down lo chuan a han hrut phei a. Boss, engmaw i sawi ti a zawtin a han hawi let leh chu. Guchuana chu a lo phur tawh aw zawng lo. A han hawi chhuak chu kawngpuia Guchuan chu lo thu reng a. Speed bumper hmu lova kawngpui hrut taka a han hrut takah chuan Guchuana chu a lo invawirt ta daih a lo ni a.

Amah hriatchhuahna tur thil hlir a nih avanga a nupuiin ṭhiah a phal loh thu te chu sawiin, Hriawningii pawh chuan a naupan laia a nu leh pa a chan ve tawh thu te, a piin an hnu hma a hlut zia te a hrilh ve bawk a. Chumi avang chuan chu bang chu tihchhiat ka phal ta bik lo. I nupui tana a hlut dan tur ka hriatthiampui a ni, a ti a. Chutianga an titi lai chu an hnung lamah mi Hristengi chuan rawn ngaithla ruhin mittui nen a lo ngaithla a. Staff room ah chuan Guchuana a rawn chhuak a, mi Hristengi hnen atangin order a rawn luh leh thu a sawi a, design thar a rawn beisei a.

I idea in design kan siam ang, i ti thei angem? a ti ta nghal a. Xuaningyi chuan, Aw thei ang boss tiin a ro chhang ve vat a. Bar pakhatah Yangyani leh Shengran chu an lo titi dun a, an chhungkaw chungchangte inhrilhin an inkawm ngei ṭan ta hle a. Bar atanga an chhuah chuan misual pakhatin rawk tumin garage ah a lo chang a. Yaniani chuan khawih tumin Hrengran chuan, Kan thil ei mahni pe tawh a, hepa hi chu ka kutah dah rawh, tiin Yaniani chu a nam sawn a. Hrengran chuan chu misual pa chu a va hmachhawn ve ta. A inrin loh hlanin misual pa chuan a vaw ta hrep mai. Yaniyani chuan a pheikhawk a phelh sauh sauh a, zawimuang a va kal hnaiin a va tlawh leng ta lawp a. Hrialningi leh Gu chuan rawn langin Art Gallery an design dan tur chu design thar tur an lo buaipui a. Gu chuana chuan snowball ti tak te hi Hrialningi chu hmuh tirin Switzerland-a kal laia a thil pek dawn a nih thu a hrilh a, Khami hun lai kha ka tan hun hlim awm tak a ni a, he snowball hian khami hun kha min hriat chhuah tir thin a chhiat ka hlo avangin glass in ka khuh thlap a tiin a hrilh a Hrianingi chuan a hrethiam ta nghal a phur zet in Boss chumi ang chiah chuan saw bang saw hriat lovin glass in kan tuam ang a ti ta nghal a Guchuana chuan i fing hle mai i hriat thiam nghal kha ka reng reng a ni tiin design thar tur atan thuthlukna an siam ta nghal a. Hruaningi chuan Guchuana hnenah lawmthu sawiin, School ka kal lai pawhin ka classmate ten min hmu sit thin a, vanneihna hi ka dawng ve ngai reng reng lo. Cho ak ang mai hian ka inhmu thin. Mahse ka tan hlawhtlin theihna kawng min zawn sak a, i chungah hian ka lawm em em a ni. Tunah chuan ka vanduai bik loh zia ka inhre tawh a ni, tiin Guchuana chu a han hrilh a. Gu Chuana chuan, Cho Aak te chu mi hriat mang lovin sava fing tak an ni asin. Kawngpuia walnut pawh dahin motor in a chil keh hun nghahna chang an hria a, an dam chhungin kawppui pakhat chiah an nei bawk asin, a rawn ti a. An design thar tur chu phur takin an buaipui nghal ta malh malh a. Yan Yani chuan Misualpa in Shengran a vuakna a banna chu a lo dep sak mawlh mawlh a. Shengran chuan mipa dang hrim hrim a khawih hian a thik thin avanga kha Misual hmaa amah zawk in pe ta a nih thu te chu a sawi sap sap a. Yan Yani chuan Midang ka hnek pawhin i thik a maw tiin a nuih zang ang mai. Zhuchengran tiin a han ko va. Vawi leh khatah Yan Yani chuan Shengran chu a kiss ta thut mai. Hreng Ranmak ti lutuk chu a meng phawk nasa mai a, in duh tawn takin an in fawp ta vawng vawng a. Hriawnengi leh Guchuana chu Mister and Missis Cheng te nen Art Gallery an sakna hmun tura an lo lang a, Missis Cheng chuan Hriawnengi hnenah chuan a pasal nen an in biakna a lo ngaihthlak thu te sawiin a rilru a hnehzia te, khami avanga a order rawn siam leh a nih thu te chu a sawi a. Hriawningii chu kaiin a fapa lem ziak banga la lang te chu a han kuah hmu a, a fapa in a tana a ziahsak a nih dan te hrilhin rilru in pawh takin an titi ho a. Guchuana chuan bang ti che miah lova darthlalang a an tuam vek tur thu leh mihristrengin a hmuh reng theih tur atan Chu bang chu a awm reng tur thu te a lo sawi ve bawk a. Mister Cheng-a ten an hawn san hnu chuan Hruaining-i chuan Guchuana hnenah chuan snowball kha pek let leh tumin a phawrh a. Mahse Guchuana chuan, I hnathawh that lawmman atan ka pe ang che, i ta ni tawh rawh se, a lo ti a. Hruaining-i chuan, Mahse boss, min mi pek che ni si a, ka la thei lo vang, a ti a. Guchuana chuan, Hotel atanga ka dawn alawm, mimal min pek a ni hleinem la rawh a lo tih tlat avangin a la ta nge nge a. Guchuana chuan kawl eng phut chu thlirin, Ni chu a kal bo dawn ta, a han ti sap a. Hrianingi chuan lo hnial vatin, Boss, a kal bo hleinem, a changin kan hmu thei lo mai chauh alawm, Ni chu a la awm reng. Ka nu leh pa te ang che in an ni pawh boral tawh mah se hetah hian an la awm reng tiin a awm chu a han kawk a. Hriawningyi chuan sawi zawm zel in, Chuvangin hun liam tawh chu kan thlak danglam thei lo va, tun hun kan hman mek ah hian hlim tak a hun hman zel ka duh a ti a. Guchuana chuan dik a tiin Hriawningyi chu a en reng a. A dik alawm, nun hi a rei lova, hlim tak a hman tur a ni, a ti ve ta hlawlh a. Hruaningi chuan ni tla tur a mawi em avang chuan selfie tumin phone camera a han hmet a. Guchuana chuan ding lamah tlem tiin a rawn chelhpui ve a. Hruaningi chuan mak tih hmel deuhin a han en chho ha a. An pahnih chuan an selfie dun a. Zan lamah Hriaunengi chuan Guchuana nena an thlalak chu en letin a ngaihtuah let veng veng a. Chutih lai chuan Guchuana pawhin a accident hmaa camera a thla a lak thin te chu en letin Hriaunengi te nen an accident ni a chauhak thla a lak te pawh kha a en let a. Hriaunengi nen tlai lama an thil sawi dun te ngaihtuah letin a phone a phawrh a. Thlalak kha min lo thun ve la tiin Hriawningyi chu a va text a. Hriawningyi chuan an pahnih thlalak chu a han thawn nghal vat a, Guchuana pawhin hlim tih hriat takin a lo save nghal keuh a. A tukah chuan company ah Guchuana chu pangpar mawi tak kengin a rawn lut a. Manlin chuan, Mister Gu, pangpar ri dawng ilo tiin a lo pan nghal vat a. Gu Chuana chuan, Dawng lo ve, keimah lei a nih hi, a lo ti a. Staff te chuan, Tu ta tur nge ni ang le? An lo ti sap sap a. Gu Chuana chuan, Hrianingi hi a awm em? Ka room ah rawn tir rawh aw, a ti ta nghal a. Hrianingi chu coffee chawiin a rawn lut a, a thawhpuite hnenah chuan a han sem dan dan a.

Boss, engtik i tangin nge pangpar i ngainat tak a? a va ti a. Gu Chuana chuan, Nun tih hlim nan pangpar hi hmuh theih a awm reng se tha, nun a tihlim deuh ang ka lo ti a, a ti a. Sherning-i chuan pangpar chu rawn pawm chhuakin, Mister Gu-a'n kan za vai tan pangpar hi min lei sak a, in duh ber rawn thlang rawh u, tiin a han au lauh lauh a. Staff te chu an lawm ngei mai. Hlim takin an duh zawng an lo tlang sap sap a. Staff thenkhat chuan, Boss hi tunlai chu a hlim riau, ngaihzawng a nei ngem a ni le? Ehe, Xiaoning hi ni ngei ngei ang, a ni thei mai angem? tiin an phun ser ser a. An thusawi chu Manlin chuan lo hre ruhin, A nui duh eih lo. Hruaningi chuan, Sister Manlin, pangpar hi thlang ve rawh tiin a bulah chuan pangpar chu a va keng a. Manlin chuan engmah sawi lovin pangpar pawh thlang duh lo chuan a kalsan nghal hmak a. Guchuana chu a inah hawiin charging room-ah a lut tlang nghal a, Wangkaia call nghalin a office-ah leh a ina dah tur pangpar leh plants chi hrang hrang order nghal turin a hrilh a. A hrilh zawh chuan a lung doctor-in rawn call-in Tunlaia a hriselna leh a lung pawh a that thu rawn sawiin, Gu Chuana chuan tunlai chu a nuna hlim viau thu a lo hrilh let a. Doctor chuan, A tha lutuk, i lung tan a tha lam zel a ni a, lo hlim zel ang che a rawn ti a. An inbiak zual chuan Gu Chuana chuan a lunglem chu a charge leh ta nghal a. A tukah chuan Gu Chuana office ah Manlin rawn lutin Jin An Award dawn chu an company dinhmun ngaihtuahin a tan chuan beisei awm thuai tur a nih a la rin loh thu sawiin, Heng pangpar leh plant te hi enga tan nge i buaipui tak a? tiin a zawt a. Gu Chuana chuan, Ka nun thim lutuk tur atan hian eng chhe te tal pawh min siamsak ka beisei vang a ni, tiin a chhang a. Manlin chuan a ṭha lawm, a tih hlim phut che chuan tiin a chhuahsan a. Gujuana chu a hawi kual a, a office a pangpar leh plan awm te a han en chuan a nun chu a ti hlim ni ngei tur a ni, a nui sang reng mai a. Staff te bulah chuan Gujuana chu hlim hmel takin a va chhuak a. Resort project kan zo ta a, ṭhahnem ngai takin in thawk a. In thawhrimna ah ka lawm khawp mai. Chuvangin, ni hnih chhung chu infiamna hun kan nei ve ang. A hmun tur chu in duhlo thlang ang che u, kan zin chhuak dawn nia a han ti a. Staff te chu an lawm em em a, kut an beng dar dar a. JJ chuan, Mister Gu hian ngaihzawng a nei mi le, a danglam e a lo ti a. Wang Kai chuan rawn pawt chat vat in, JJ-a i lipstick a pher a nia tiin a lo be vat a.

Kan zin chungin kan kalna hmun apiangah i thawk phah zel ang a, kan haw hmain i tizo hman daih lo ang maw? a rawn ti a. Hriawningyi chuan, Chutiang chuan a tha mai em? tiin Manlini chu a han rawn a. Manlin chuan, Wangkai, ka inkal lo turin ka ti a, nang inkal turin i rawn ti a, engati nge min kalh zel a? tiin Wangkai nen chuan an inchhang leh zui nghal a. Hriawningyi chuan hreawm tiin a en tawn zak zak tawh a.

la turin a nawr lui a, chutih lai chuan Gu Chuana leh Wang Kai an rawn chhuak ve mek bawk a, Gu Chuana chuan Tang Hruan pawna Hruanlingi thi a lo awrh tir mek lai chu a va hmu a, Wang Kaia thusawi pawh ngaihsak lo chuan a thlir ta reng a, Wang Kaia erawh chuan a hmu pha lo chiah chiah a. Gu Chuana chuan office ah thil theihnghilh ka nei a, lo va chhuak hmasa rawh tiin a lut leh ta nghal daih a. Gu Chuana in lam rawn lang zawmin Hriawningi chu i muhil tawh em tiin a va text a. Hriawningi chuan muhil love, kan zin hunah ei tur eng pawh i ei ve thei dawn si lova, i ei tur enge ka siam ang tih ka ngaihtuah a tiin a lo chhang a. Gu Chuana chuan A call ta nghal a, Ka duh khirh viau em ni? Ka ei tur anga ti ngei buai a, a han ti nghal a. Shawningi chuan, Khirh lo ve, keimah zawk hian ka uluk alawm. I assistant ka ni a, assistant ka nihna angin min duh theih nan i duh zawng tur ka ngaihtuah ngai alawm, a lo ti a. Guchuana chuan, Ka duh tawh reng che alawm, tiin a chhang a.